Oruoru, te moana wai tuatua, te moana wai Tangaroa, ka puta atu rā ki te whaiao, ki te amarama. Koia tēnei ko te waka kua puta. Kua puta rere atu nei ki runga i te moana tuatua, Oruoru, koia rā tēnei kua tau atu rā ki wa o moana ki runga i a koutou ki ngā iwi. Kia mihi atu rā te korokī o te manu nei. Kia mihi atu rā te tīori o te manu nei. Ki a rātou kua ngaro atu rā ki te kauwairunga. Kua oki atu rā ki Matangi Ātea, ki reira rarau, rarau pai mārire mai ai. Oti anō rā koutou kei ngā maunga waka ihi. Kei ngā wai tuku ngā kiri, oti anō te mana tei i te wehi te tapu karanga mai. Koia tēnei oki rā tō tātau manu a Te Korimako o Taranaki, e pāorooro atu ana i tana reo manaaki, tana reo rāiri, e rāiritia ake nei i a koutou ngā waka tāngata ki runga ki tōna pae. Oti anō, ki tēnei o Ngāware, arā, a Pupuke Te Wānanga. Nau mai tātau. Nau mai tātou kia ruku ōunu rā tātou ki roto i ngā kōrero. Kia rongo anō rā tātou te uareke, te uareka a kui mā koro mai te pō. Kāti a wai ake nei hei tīmatanga mā tātou. Koia koi, ko te whakataukītanga kōrero ko te kōkē kōrero te wai ake nei.

e wāki i ngā kupu kei roto i tō kete, oti anō ngā ua o te puku, kia mōhio mai ai te ao he aha ngā kōrero, oti anō hei manaaki ake i a taringa whakarongo i a Karu te mātakitaki mai nei. I wa tekau mā wā tāwaru te iarere tukurima hō tēnei, he mohi kei a koe. Whakatau ki, whakawai, whakatauā ki, pepeʻa, kīwaʻa, kīreʻu, anei ngā kōrero tuku i ō. Ko te kōrero tuku iho i te rangi nei ko tēnei, Pūpūngia te kākaho e kore e oati. Tēnā koe e Moʻi, whakamāramatia mai rā te mea matua i roto i tenei o ngā kōrero. He waka uiuinga tāngata, ana, kia noho kotahi rā anō ko tēteʻi tira, tēteʻi rōpū, ā, me kī rā, e ui i ngā tāngata. Na, i roto i tērā, nā te kaha o te piripiri tangata ki a ia tonu ka kore taea te waka tūrakiraki i a ia oti noa i tōna nei mana, ā, kia tū kotahi ai i tēteʻi kaupapa, ā, ki reira rā ka kitea atu, ā, pupungia te kāka o, e kore e oati. Ngā kōrero tuku iho, whakamāua kia tīna. Pupuke te iri, pupuke te māra, pupuke te wānanga, wānanga nui i a Te Kore e pupuke nei, e pupuke nei. E pupuke ake nei i tēnei wā ko ngā kōrero nō roto i tō kete e Moe. I ōaua mai e koe ēnei kōrero mō te kakao. E kite ake nei tātou i te kaha hononga nui o ō tātou mātua ki te rangi ki te whenua, oti nō ki te taiao. Ki te wai māori ka rere, ka tuku ko āna ake kōrero, ko āna ake kupu. Te rākau ka tū mō tō ikura. Te rākau ka tū ka pū ia e te au, e te ua. Oti anō e te marangairanga, e tūtū mai rā, koia tēnā ko te maoa, koia tēnā ko te moana, koia tēnā ko Papatūanuku, ngā wā anga, ngā wā i, e tika ana, e tiki mai i te kākao, hei tauira, hei tou, mō te kōrero ko puta rā i a koe. He kore rawa o tātou mātua tūpuna e Maue, Te Rangitewenua, kia puaretia, kia whakaāhuatia mai ko ā rātou kōrero mā roto i te taiao tonu. Tērā ka tae. Ka rua ko koe tēnei e kōrero nei o tino ngā mātua. Ko te kakao. He uiuinga tangata tēnei te kōrero ki a nei. He waka piripiri, he waka kotahi. E tika ana kia tikina atu ko te kakao hei waka āua i tērā ononga matua o te tangata ki te tangata. Me te tū takitai, me te tū māia, me te tū i roto i te au kotahi, e rōnaki ana te tū. Me te mea nei, i runga i ō kōrero, āna, e kōrero ana mō te uinga tangata. Ā, hei tāpiri ake ki ēnā kōrero kua ākina mai nei e koe, koia koia, Ki te takitahitia taua kakaora, ki te tū ko tētehi kakao anahe me iti nei, wati poke ia, wati poke ia. Koira te tāpiritanga ki tēnei o ngā kōkē kōrero kua puta ake nei. ki te takitahitia wa tīpōkere. Kei te kōrero tērā mō te tangata ka tū i tana kotahi. Ku kore e wānau, ku kore e wanaunga, ku kore e apu, ku kore e iwi. Ko ia kei te tū i tana kotahi. Na e ka anui nō o tātou mātua ki te titiro ki ēnā āhuatanga o te tangata. me te whakataukītia mai. Ka whakataukītia mai tērā āhuatanga, ērā tikanga, ērā kōrero, ērā kātū mahi a te tangata. Nō reira, koia tēnei, ko tā tātou nei kōkē kōrero mō tēnei wā e te iwi e. Ahakoa noa e ko koe e kōrero e mōhioanuitia ana, e tika ana, ana ki wārikitia rā tēnei kōrero, Kei āta noho tātou ki te wānanga i tua atu o ngā kupu, i kō atu o ngā kupu, kia kite hea i tīkina atu ko te kakao. Me titiro atu rā ki te tupu o te rākau, ki te tupu o te tupu. Me titiro atu ki te ngā ere, e noʻo ngā ere ere nei, e noʻo piri nei, e noʻo kotahi nei.

O mai rā e te iwi ki a Rauru Broughton e waka pupuke ana i ngā wai o te wānanga, mā te korimako o Taranaki. Pūpuke te wānanga. Koia, koia, mo ake au i tāku toki nei ko te ao i o rangi, wai o rua i oki ki runga, i oki ki raro, i oki ki te wai au ki te ao marama. He wāhanga tērā nō tētehi o ngā karakia o runga i te waka Aotea, e whakaua ake nei i te toki nei i a Te Awiorangi. Ko te toki te kaupapa kōrero, oti nō te taonga, hei kōrero māku i tēnei wā, e te iwi e. Ko te toki he nui ōna aua, he nui ngā kātū, ngā momo toki. He toki mō te tapa i Waia, he toki mō te waka i Rorākau, he toki mō te tapa i Kai, He momo maripiti kē tērā, engari ko tōna aue he toki, ā, he toki mō te karakia, he toki mō te kawa, ā, mō te kawa ware, mō te āpa i ngā kawa, oti anō mō te whakamauri ake i ngā kawa, pēnei te tuku waka, te toʻi tamariki, ā, e rāuatanga katoa. Nō reira ko te toki he taonga nui. Puta noa i Te Moananui-a-Kiwa. o te anō puta noa te ao. Engari ki oki mai ngā kōrero ki Te Moana nui a Kiwa tonu, ka titiro atu rā ki ngā toki. Ko taʻi te āʻua o te toki. Ko taua āʻua anō, na ka titiro rā ki te āʻua o tēnei taonga te toki, ka tere kite atu e ai pērā i te āʻua, i te mea mā tērā āʻua ki te kōrero mo te anga o te toki. ā koa e moe tīti te toki e iti, ā koa e roroa, ā koa e rahi. Ā, ngā toki nei, ko te āhua o te toki, ā, tērā, ko te tinana o te toki, ko te wāhanga nui. Ko te mata o te toki, ko ia, ā, ko te, ko te ngutu o te toki. Te wā i tapa, ka tapatapa i a ia. Nē, ka whakamahia i tapatapa i a ia. Nā. Ngā toki o te ia rā, ana te tapa i wahi me rāua tanga katoa, ā, e te i toki runga i aku kōrero mō te, mō te whakairo, ā, e te i toki anō mō te pakanga, mō te pakanga. Ā, ki anō rā, e ara ai te i toki ko ki te peange e tātou e roroa rawa. Nā, ērā o ngā toki e toki matakuru ērā ki te kumōio. mō te tope rākau, rākau tōtara nei, rākau ā, kauri nei, nē, ka tapatapa i a, i te wā kei te tauna te rākau rā ki te ahi. Ā, tiana ko te toki hei kōrero māku, ko te toki pou tangata. Ko tēnei me kī te Matua o ngā toki. Koinei te Ariki o ngā toki. Ā, te nuinga o te wā, ooti anō ngā toki kua kite nei au, ā, pou tangata nei, ā, koia tēnā, ko, ko te, ko te wāanga ki te toki rawa, ā, te nuinga o te wā, me pērā kē taku kōrero, te nuinga o te wā, ana ko te pounamu te, te, te toka. Ko te pounamu kē te watu. Nē? Ā, ka tae ka tā, ka erea ki te kakau, ko te kakau ka tāraia mai te rākau, ngā momo rākau, nē? Ana ka tāraia ka erea, ana ka tae. Engari ko te toki pou tangata kei tana ingoa te tikanga, he pou tangata, nē? He pou tangata te toki, me pou tangata hoki te tangata, te tangata māne amo i taua toki rā. Me pou tanga tāua ki te tangata kei a ia te toki. Na ērā toki pou tāngata ka whakamahia, ka whakaterengia kōkiringia ranei, a, hei, a, kawa i ngā ware, hei tae i te kawa ki runga i ngā ware. Hei karaki e te tangata i mua tana haerenga ki te, ki te pakanga. Hei tohi tamariki, hei pure. Ērā kawa katoa ko te toki pou tangata koera tana mahi. Ana kai runga i ngā waka, ka mōhia e ngā ariki ko ngā toki nei, ana hei poipoi atu ki ngā atua, hei kōrero ki ngā atua, ki awina ai rātou, i a rātou e tere nei runga i te pae o te moana. E wā anō ka pakanga te Ariki me te toki nei te puku toki poutakata. Koia tērā engari me pakanga te Ariki ki te Ariki. E kore hoki te toki poutangata e tau ki runga i te upoko, o te ware, ka. Me tau kē ki runga i te, te, te upoko rānei o te, o te Ariki, rangatira rānei, tohunga rānei, tērā taumata tangata. Nō reira, he tino taonga te toki, he tino taonga hoki rā tēnei, te toki ā, pou tangata e kōrerotia nei. Na, i te tīmatanga o tēnei kōrero i kōrero rā au mō te toki nei mō Te Aogeorangi. E rua ngā toki. Koinei te aunga mai o ngā toki katoa o te ao, Māori ake nei. I eke mai i a Te Aogeorangi, te tētehi o ngā toki, ko te toki tuarua ko Te Wironui. Koinei ngā toki a te atua nei a Tāne Tokorangi. nāna i whakatere i ēnei toki, arā, hei tapa i ngā wariwari me ngā ringaringa o Ranginui rāua ko Papatuanui, tuanuku, ana ka taʻi rāua, ka wehe, ana ka māwehe tēteʻi ki runga, ko tēteʻi ki raro. Koia tērā ka uru mai ko Te Ao Mārama. Nō reira koinei te o ngā kōrero a Ehi e tino ai toa ake māku ki a koutou, E te iwi e, tēnā rawa atu rā koutou, ana tō tātou pātaka whakairinga kōrero e tū nei, te korimako o Taranaki iwa tekau mā wā, tāwaru te Ihiarere, mauri tū ki runga, mauri ora ki a tātou.

E kura, e kura, e kura taonga ka kimi ia, e kura taonga ka wākina, e kura ka wākina, e kura ka wākina. He kura kōrero ēnei, he kōrero tuku i o ēnei e wai ake nei. E rua ngā kaupapa i runga i tō tātou nei wānanga a Pupuke Te Wānanga o Tiana o Te Kurimako o Taranaki i tēnei wā. Ko te, ki roto i a Taranaki rāua ko Wanganui, Ā, ākonei pea ka pēnei au ki ētehi iwi, mō te āhuatanga ki te pātai mō te wā, ā, e ana, e, e aha te wā, nē, ko te rua karaka, toru karaka, e aha rānei, nē, koina te pātai, e aha te wā. Ko te rerenga tika, ko te ia tēnei, ko te ia tēnei. Nē, e pātai ana tērā, e aha te wā. Ā, tērā ia te kōrero, ko te, E ara tēnei kupu te ia i te ae ei, kao. E ara ko te ia o te awa i te ia o te moana te ia o te wai. Ka rite kore mo tera. Ko te HIA ke. E pātai ana pē ea te nui. Pē ea te nui, ne? Pē ea te nui o nga nama. Me pera te, te, a, tāku, ne? A, wakamarama kau ake, ne? Ko te uia rānei wia, W-H-I-A, he pia. Kei te pātai mō te nui, pēhea te nui. E oti anō e kupu whakamārama ake, kia, kia oti anō kia aro tika ki te, ki te tika, ki te tika rawa o te waka takoto i tērā rerenga kōrero. Ko te ia tēnei, ā, koina te pātai, kei te pātai mō te nui, pēhea te nui. Ā, ko te whakautu, ko te toru karaka. Ka mutu, ka ū atu ngā kōrero i konei ki te kaupapa nei mō te koa, te kupu nei mō te koa. I roto i aku mātua o roto i a Taranaki ki Te Mātonga, otiia noa ū atu ana ki Wanganui, kāre e kōrero, kāre e tino whakaputainangia ana tērā kupu te koa, arā anei e koa. Ko te kupu tika i au ka whakarongo ki aku mātua ko te whakaaro, anei te whakaaro, anei te whakaaro, anei rānei te aroha. Nei mō te tētehi uunga taua aroha, taua whakaaro, ā, ko te kupu tika, te whakatakoto tika, anei ngā roimata. aro a Rane. Kāre te kupu koa e tino puta atu ana, nē. Ā, kāti, koinā tētehi wāhanga o ngā kōrero, ka mutu, anei anō tētehi atu o ngā kōrero. I puta mai te pātai ki a au, he aha te rerekētanga o te koa, te kupu koa, me te kupu tākoa? Ko te wāhanga ki te koa, koirā te mea ka tukuna mai ki a au, ka ō mai ki a au. Te wā e tika ana, ka tau mai te wā e tika ana, ka wakaokia e au taua whakaaro, koirā tāku te wakaokitanga. Nei ko te whakawokitanga. Nā, koe nei e ti o ngā kōrero, me taku mārama e te iwi e, arā e ti o ngā whakamārama kai, kai runga, kai, kai a tātou, kai a tātou. Oiti anō, koe nei e ti o ngā maramara kōrero, ā, nā ōku taueke tonu, āna i tukuna mai, nā, ka tika hoki kia wākina atu rā ki a koutou. He kōrero tuku iho tēnei, arā, ko te wāhanga tuatahi i kōrerotia, ana ko te wāhanga rā tērā, Ki te hia, nā pēhea te nui? Ko te hia tēnei. Ko te wāhanga tuarua, ko te wāhanga ki te aroha, arā, ki te kupu koa, ā, tae noa rā ki te koa me te tākoa. Anā, kua puta atu ēnei kōrero, ā, ki runga i a koutou, tātou, i tēnei wā. Nō reira, e te iwi ē, koia tēnei, koia tēnei, tō koutou wānanga. Nāua i te wānanga nei, nā au, nāku, nā tātou katoa, nō reira, koia tēnei kia pupū ake rā te kakao, Hoki anō, anā, ka, ka nui, ka waimana mai ai tātou i roto i ngā kōrero nei. Koia noa, kei te kōrihi atu taku manu nei ki te uta, ki te tai, ki ngā wāwā i katoa, ko 5 ko Taranaki tēnei, 94 ngā tāwāru te iarere, te tū ake nei, hoki anō, te mihi i maioa ake ki ngā iwi.

Kia mātoro ake rā ko te whakaaro me te mahara i tēnei wā ki te kōanga o ngā manu mōhio o te maunga auunga, koia tērā ko Mumu au a Rāwhako Takareto. Kei tā rāua uri kei a Ruakere Hond ētehi kupu kōrero kua oua mai ai oti anō i aʻu mai ai i te maunga i te anu mātao i te uka papa tonu. Oti no, no roto ana mai i te pū toi o Pariaka, te wai ake nei. I te i kōrero no te kāinga tonu rā. Ngā maʻi i maʻia, ngā kōrero me ngā kupu wakaari i puta. Oti anō tērā kano oranga o tērā wā, o te wā o te muru me te raupatu. Ia ara ngā iwi i tērā wā, E aha ngā whakaaro e rere āmiomio nei i a rātou, e keukeu nei mā roto i a rātou? E aha ngā mahi a ngā pā ake? E aha hoki te mana i tōia ai a nunui, a rarahi, tangata, hiunga i a Pariaka, oti anō ki noho ki raro i te kauae me ngā parirau o ēnei manu wairua o te maunga Tītoea. Koia ētehi o ngā kōrero ka wererei mai oti anō ka wārikitia ake i roto i tēnei uiuinga kōrero te wai ake nei. Tēnei uiuinga nō mua. E ara tēnei uiuinga nō tēnei wā tonu nei. I Māringanui a Pupuke Te Wānanga a Te Korimako o Taranaki ki waiwāi mai a Tākuta Rua Kere Hond ki te kōrero mai ki tātau katoa te areare ake nei. Nō reira nō mua kē ēnei kōrero, engari mō tērā o ngā papa kāinga, wā i motu ake, wā i aumaru nui, Apariaka. Nā runga i tērā e te iwi ē, ki wā toro rā o tātou parirau. Ki rere atu rā tātou ki te tau ranga o te kī, ki te hī nakonako o te kupu, ara koia tērā ko te pariaka o kui mā, o koro mā, kei a Ruakere Hon ngā kōrero. E rua kere, otia noa i te iwi ki te kōrero tai mā ko rua kere Hond, ā, ko te wānga ki ngā poropiti nei, ki ngā tupuna nei a Te Witi rāua ko Toʻu, Te Witi o Rongomai rāua ko Toʻu Kākā i te kaupapa kōrero. Ki te ia i a koutou ki te tuku mai ā koutou pātai ki te waru karaka o te pō nei, ā, ka riro rā, a mā rua kere tino māua e whakatau, ā, e whakautu i aua pātai rā, inā ka taea. Heoi no, ka haere ka rere tonu te ia o nga korero a Mutewiti rawa ko to Ue Ruakere. Ko te waanga e whakaaro nui ana au, e ka ano ra au oti ano te nui o nga mātua o tera whakatupuranga o tera whakaukinga ki te piri atu ki te Atua Kota Iki ki a Ihowa oti ano ki te Atua Nui te Rangi. Engari i kitea i roto i a ratou korero a ratou tuinga ranei e Ruakere Te te kaa o nga atua Maori? Um, ko nga tuinga nei e korero ia ana, um, ko te nuinga o enei korero kei roto waiata. Uh, no reira, nei ka ata wewete i nga waiata, e ia ke nei nga waiata, ro roa tonu, ka ata kite atu i nga kupu i puta i a ratau, i uru ki te waiata, me te kī atu he taonga tuku iʻo ki runga i ngā uka tupuranga, hāunga atu anō ngā tuhinga o te kāhui karere e nui anō ana tuhinga, engari ko te mea nui nei, i tīmata a Pariaka i roto i tērā kōrero ko te maungārongo. Nō reira, kia aro atu ki Pariaka, Kaua e pēnei mai i tīmata tēnei kaupapa i Pariaka, engari i tīmata i Warea, ā, i reira ka, ko, ko te tou kai te tino mahi. Engari paū nei ngā matā ki runga i a Warea, ka rere rātou ki ngā kumikumi, ā, ka noho ki reira,